nixtieq aktar kontroll mm. fuq ix-xogħol li nagħmel jiena. Qed aħjar nibda żgħir. Mm. Għalhekk dal-one man shows biex dalek għalhekk għalhekk m'għandek aktar kemm għandek nies invol. Ħalli mbagħad ġili issa issa bdejt mm. insib nies. Pereżempju x-show li rbaħna bih Edinburgh kien The Trials of Magnus Koffeki ma driġejtu xriena u ma nirrextax fih jiena tajtu lil Filip Leona Gannado Ta' kizmi ma kienx jeżisti Filip, kien għadu zaħir bħal speċi, xie għaxar sin minn. Imma tajtu u Ix-xogħol li għamel bih nista' ngħid jiena li għamel xogħol pjuttost aħjar milli kont nagħmel jiena kieku ddereġejtu x-show jien għax hu studja d-direzzjoni partikolarment u anke l-esperjenzi il-life experiences li għandu hu differenti minn tiegħu, played dark u ħadha f'post fej jina ma konx ikun komdu. Tasal għalija. Ma konx eh, anke li l-atturi ġelom bħal speċi mm. jesploraw dik il-parti tan natura tagħhom. Mm. Verament, u l-atturi kienu l-atturi kull show jibku l-udjenza tibki u kien show b'saħħtu da The Trials of Magnus Kofkin. Jibda jibda fairy tale, innoċenzi qed tara fairy tale gotika kollox quirky, u mbagħad daqqa waħda jihdok f'post induna li wasal f'post fej eh, eh, fuq l-umanità li huwa traġiku bħal speċi. Da Ganado, insomma, ħal play ġo post li huwa pjuttost dark mm. li, li l-atturi ħajkollhom jesploraw parti mill-esperjenza umana tagħhom li mm. ħattihom kedda kważi kull darba. Lilek bħala bħala kittieb. Mm. illi kellek tikteb dawk l-affarijiet, x'impatt ikollha fuq il-psike tiegħek? L-ewwel nisem The Trials of Magnus Coffin ki dan li rabaħ l-aħħar importanti ħafna li ngħid li ma ktibtux waħdi. Dak ktibtu Manġel, ktibni flimkien da. Il-mara tiegħek? Il-mara tiegħi,
bħala suġġett jien ma ħassejx huwa suġġett li raġel jista' jew għandu jikteb fuq għandu could or should jikteb mm. fuq għallu kellna kellna bżonn għandu bżonn żgur vuċi femminili. Mm. Jitratta The Trials of Magnus Coffin jitratta fuq korriment tala esperjenza li għaddejna minna meta konna iżarina u għal-mara u dak iż-żmien għarafna li konna wisq immaturi biex nespressjonaw, nartikolaw dak li tinħossu. U għedna tfajni għagħu kantuniera, mm. nissa meta nikbru bħala artisti u bħala bnedmin, matur nerġaw niftħu dil-kaxxa. U għamilna hekk biex eh, bħala għal dal-proġett. Ġifiri, eh, tidħol naqaf Ġifi, il-mara għenet ħafna fil-anġel fil-pjanar, fil-riċerka, tkellimna ma' aktar nis li għaddu mill-esperienza u għaddu minna mod għar. U għanna dika, bħat biex f'da, banna suġġet, per eżempju, f'Malta dak iż-żmien kien hemm id-diskussjoni tal-abort, sewwa li hija diskussjoni importanti ħafna, imma tant isek It-trabi jista' mutu għax ikunu aborted jew għax imutu f'korriment. U qisu it-trabi li jmutu bl-apport jieħdu preċedenza minn daw. U rajnija naqa' hekk di, jmutu ħafna anke l-Vatikan, pereżempju l-Vatikan, u mhux il-Vatikan biss, ċertu knejjes gwar għandhom qampina partikolari Għat-trab li li mietu bl-abort dilqam piena, sewwa, imma t-trab li mietu b'mod naturali m'għandhomx qniepen. Sewwa, qishom, qishom, u anke, anke, anke l-lore fil, fil, fil, fil, u jistgħidu fil-Kristjaneżmu hawn li dawn it-trab li jmutu fil-ġuf imorru l-ġenna. Dik xi 2008, xi ħaġa hekk, eh, ħarġet, għamlu żmien twil, qas taf, min, min jemmen bħal speċi, qas jaf fejn spiċċa. Sewwa. Allura għandna. Li tistaqsi il-mistoqsija, allura l-bniedem meta jibda, jekk suppost, meta jmut il-bniedem imur eh, il-ġenna, irruħu tmur fil-ġenna, jekk għadu għadu mandu xruħ, biex hemmhekk tista' kienet naqqa fa' speċi naqqa fa' speċi għandi. Kien imur għamlu żmien fin imur il-purgatorju daw it-trabli jmutu fil-ġuf, il-purgatorju. Issa milux naħseb xi ma nafx inqas minn 20 sena, da seklu żgur imma eh, ħarġet il-Knisja li dawn marru l-ġenna awtomatikament.
U intom xtaqtu tajdu din il- din l-istorja ta' nisa li ta' nisa? Jow ta' kopja, ma nafx għajd li naqra tinna għal Storja, storja biex in-nies tkun dettaljata partikolari. Bum, aħna di bażikament hija storja The Trials of Magnus Coffin kidi din l-istorja għazinna li aħna tkellimna ma' nisa li għaddew minna minna u koll. U jgħidu l bħal speċi is-seven stages, daw daw l-stages li għaddu minna bħal speċi, u aħna l-istorja timmirirja. Allura inti kif inni l-istorja bażikament kif inni tibda tibda storja ta' dal-ġugarell imkisser, nużaw dik dik dik l-imagery ta' ġugarell imkisser, għandek ġugarell imkisser li jgħix ġodinja fej kulħadd huwa ġugarell imkisser. U da jispeċjalizza jirranġa niepen da. U hemm qampina fuq torri, torri twil, u jekk jirranġa dil-qampina jkun jista' jieħu xewqa. Jista' u jitlef dil-qampina u qed jirranġa dil-qampina u Din storja jgħiduha bil-poeżiji, kollox rajm, poeżija kollox nvers sewwa. U mbagħad jaqa' mill-qanpiena, vera flaj, isek storja, kif il-qanpiena kont jirranġa, jiddoqqa, jkun hemm il-frifet il-lejl ma' stoħbin ma' romx u jagħtuh qata' u jaqa' bil-qanpiena b'kollox, gotika ħafna, u nieżel dil-qanpiena taħbat mal-gargoyles u tqaċċathom magħha hekk, u mbagħad hu jaqa' mkisser Coffin ki jaqa mal-art fil-ċimiterju li għandu il-knisja u kien jaqa dil-qampina taqa fuqu tomba, bum, u peress tal-fidda, ruħu ma jistax joħroġ. Hmm. U għahelem, u jispiċċa eh, ġi għandek dil-istoria gotika ħafna da, prova jgħamil di xoqa, u di xoqa. Ma batġi li l-istoria tinkiser, Dan huwa tagline, uh, a broken fairy tale for broken people. L-istorja tinkiser u il-mara li qed l-istorja issa taraħ jinbidel id-dawl u qed taħseb xi miss. Ma tafx ħadd qed tiġi, ma tafx jiġi qed jiġi r-raġel li mm. te jidla jorqod bħal speċi tgħidlu tgħidlu ħannes il-biċċa, jidla fejn wasalt u kollha attention bejnietom tgħidlu ddumx ndum kemm irid bħal speċi. Allura l-udjenza għandek daw iż-żewġ parallels fejn għandek din l-istorja u fl-istess ħin tinqasam tgħid ah, ok, naraw l-istorja ta' min qed jiktibha u u l-istorja fun and silly, imma meta meta jinbidlu dwal f'daqqa waħda serjetà u tension eh, bejn koppja u hekk. But t- issir taf li dil-mara bazzikament il-mara korrit Mm. u il-terapista irrekomandila li tikteb fairy tale għad tifla li qatt ma ħadd tqum. Mm. Sewa, U dik hija l-istorja. U inti qed tara din l-istorja tinkiteb u l-affarijiet li qed tgħaddi minnhom il-mara jkunu mirrorjati fl-istorja. Ġifieri mbagħad meta tara pereżempju mbagħad tkun hekk imbik ma f'daqqa waħda tbiddel kappell, nbidlu dwal, hello! F'daqqa l-udjenza taħsidhom lura fil anke xena pereżempju ver coffin key Eh, qed emozjona ħafna ruħek meta. Ija, għax niftakar niftakar kull darba stra kull darba l-istorja, anke l-udjenza. Eh, x'tiftakar il-proċess tal-kitba jew l-esperjenza tiegħek?
Il-proċess tal-kitba huwa lonely ħafna. Tkun tkun anke għal vojanta kien dak tibtaw il-mara, jien nikteb il-parti tiegħi, ngħaddi ngħaddi. Jiena il-mara kitbet ix-xeni l-aktar fejn jkunu jinktab tal-istorja u l-mara kitbet fejn qegħdin eh, fir-realtà. Le naħseb li nara, li nara, anke meta meta tellajnija issa Brighton, l-artistic director ta' teatru kienet korrit ukoll fin-90s, għax ġija xi ħaġa ġon li għalla voli kien fin-90s hmm. mhux tgħid u hija ilu. Ma tinsija qatt, ma tinsija qatt hemm min pereżempju għadu bil-ritratt tal-ultrasound mal-friġġ għal hmm. deċenji. Mm-hmm. Sewwa, mm-hmm. kollok darba kien hemm tifla saqsejta x'qala tal-miliet, għalt li tgħidlek x'qalaw, bar għalt li Tio Vince tani da din dan dan żarbun ta' Tio Vince minnu. Ta' Tio Vince hu kbir ommi miet qabel ma twieled, ġifier din nanna għamlet 40 sena plus jew kemm tixtri rigali fisem dat tifel li mitila bħal speċi. biex ma jintesix. Dija ħaġa. U hekk u di l-artistic director ta' teatru programmata show għax hija personali imma anka wara bħal speċi ma kelmet nixtilat fl-uffiċċju tagħha balbatet li email wara bħal speċi mm. għax bħal speċi il-play ġeli ta' come to terms affarijiet li ma kienieċ ħasbitom. Ġifir dik tekkija il-poter ta' teatru mhm. li hemm li għandu differenti minn per eżempju television li huwa sabi wkoll għandu għandu imma per eżempju dik li qed tesperjenza xi ħaġa komunali, jgħet ma' nis flimkien madwarek, mhm. u għet u l-atturi għedim u d-dimek, jek esperienza tal-kondizjoni umana naħseb hekk eh, ċelebrazzjoni.